Сәлам, дуслар!
Сәлам! Кабаттан сезне без сәламлибез. Сәлам, дуслар! Кабаттан без сезне сәламлибез! Шапар! Менә улай башланырга тиеш үзе. Менә шулай башла.
Нимәнди нәмәләр булды э, дөньябызда? Татарстанда гына түгел, Рәсәйдә генә түгел, ә гомумән дөньябызда. Әйме, Гүзел, Музель! Роберт.
Роберт Роберт.
Әйе, Роберт Роберт һәм Гүзәл Музель. Мин балалар бакчасында йөргәндә бер тапкыр да кешене котыртмыйдым. Шуңа күрә мин сиңа да берәр нинди шундый үпкәле система. Ә мин, ә мин котырт, тукта, мин котырта торыйм. Гүзәл, син беләсеңме нинди? Фу, син шундый чибәр. Фу.
Юк, тукта, син ни өчен шапкада утырасың? Бинада шапкада булырга гомумән утырырга ярамый. Син бит кешеләр белән сөйләшәсең. Бу, беләсең, бу образ өчен дә түгел. Бу бары тик менә минем анда күрәсең, чал чәчләр менә ул теге э, Бераз ояласың. Электр себеркегә ошаган. Мир мастер чыкмады. Бүгенге менә чыгачак, мин иртәгә чәчемне алдырга барырмын. Менә сезгә шундый яңалыклар. Башлыйбызмы? Башлыйбыз. Кеттек.
Чук, чук, чук, чук, чук. Yes, so.
Бик тиздән Казандагы барча Эдельвейс кибетләре бетереләчәк һәм алар урынында Магнит дигәннәре эшли башлаячак. Магнитның хуҗалары Эдельвейс биналарын ун елга арендага алган дигән хәбәр укыдым мин. Менә шул. Димәк, моннан соң син Эдельвейска йөри алмаячаксың. Үп!
Үп! Пакет аласызмы? Юк. Сөйләп яланга буласың монда. Ну, яптылар, яптылар Эдельвейсыңны. Пакет аласыңмы? Юк, дим, үземнеке бар.
Күрсәт. Рәхмәт.
Күрсәт.
Хо, бар икән диген. Ник шунда да. Анда да ике Моңа пакет. моңа хәтта и пакет та кирәк түгел. Моның итәге пакет сыман үзе. Тутумсам, тутум, тутумсам. Инстасамкага каршы җинаять эше ачтырмакчы булалар. Тобто Инстасамка. Инстасамканы беләсеңме тиңдә? Беләм. Ә аңа каршы менә җинаять эше ачмакчы булалар. Сәбәбен беләсеңме? Юк. Иштәсең киләме? Имеш, ул яшьләр һәм яшьләр арасында инде секс һәм проституцияне пропагандалый. Шулай итеп, мәсәлән, соңгы чыккан альбомында ул 141 тапкыр акча, бабки һәм 121 тапкыр сука. Ну, биш. Дөресен генә әйткәндә, әйме, Роберт? Мин бик андый персонажлар белән кызыксынмыйм, шуңа күрә миңа бу яңалык. Ни бар, ни, ни юк, ни. Менә син Салават Фәтхетдинов турында берәр хәбәр әйтсәң, мин аны игътибар белән тыңлар идем. Юк, ул бит инстасамец.
Үзеңнең инстаграмың бармы соң? Бар. Син хатын-кызмысың?

Шушы көннәрдә генә, күптән түгел, Сәгуд Гарәбстанына. Моны турыда көлеп әйтмиләр. Соң мин бит көлмим. Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл барган. Бу гомумән мондый хәл тарихта беренче тапкыр.
Сәгуд Гарәбстанына.
вәкилене, әйе, Сәгуд Гарәбстанына баруы. Беренче тапкыр мин чыннан да?
Чынлап та тарихта беренче тапкыр. Гомумән Рәсәйдән, әйме? Ә монда инде Татарстаннан беренче булган. Әйе.
Шул рәвешле Татарстан президентының матбугат сәркәтибе Лилия Галимова әйтүенчә, алар шулай иттереп ислам диненең менә Казанда гомумән, әйме, ислам белән православие диннәренең менә шулай дустанә мөнәсәбәттә яшәүләрен күрсәтергә теләгән икән. Менә шул. Мин монда нәрсә дип өстим инде? Шәп, әйме?
Шәп. Прям сәлам, сәлам. Кочакланышып тегенитеп.

Менә нәрсә әйтә аласың бу акылсыз бәндә турында?
Әдәпсез кешеләр хәзер бигрәк күп шул. Һәм менә андый кешеләрнең Инстаграмга, гомумән, социаль челтәргә үтеп кереп нәрсәдер күрсәтеп сөйли алулары бигрәк тә теге ничек дип әйтим, кызганыч, аяныч дип әйтим. Әйе, әйе. Ә Алабугада балалар аякларын җылыткан вечная бәла. Минемчә бу проблема, беләсезме, нәрсәдән килеп чыккан? Бу балалар, гомумән, бу сабый балалар

Торак йортның диварына Достоевскийның портреты төшерелгән була. Ә берникадәр вакыттан соң коммуналь хезмәтләр бу сурәтне тотып бетереп атмаганнар алар аның өстеннән буяп куйганнар әйме менә йортның нинди йорт нинди төстә булган шундый ук төс белән буяп куйганнар бу портретны моны күреп шушы йортта торучылар Әлеге красканы үзләре алып, сөртеп, кабаттан Достоевскийның портреты күренеп торырлык иттереп красканы сөртеп куйганнар. Достоевский ул мәңгелек, үлмәс бит, шуңа күрә әнә чыкты да куйды инде. Менә бу хәбәргә синең фикерең ничегрәк, ниндирәк? Белмим, менә мәсәлән, нишләп менә Безнең гына менә сен Тукайны менә диварга ясап куялар бит, әйме? Әйе. Безнең куйганнар булды, ләкин менә безнең безнең кеше аңгыра түгел. Безнең кеше аңгыра түгел, ул, ул, ул Тукайны краска белән итеп куймый. Теге Достоевскийның бар бит әле преступление наказаниесе. Әйе.
Менә җинаять кылынган, ә менә моның җәзасы нинди булыр икән? Ә иң кызыгы не шул красканы өстеннән әбиләр сөртеп алган. Юк, красканы шул йортта яшәүчеләр сөртеп алганнар. Родион чыгып, үзе краскасын бетергән. Ә? Ие. Достоевскийны яратадыр инде охрана. Ярата идем.
Минем әдәбияттан бишле. Ә рус әдәбиятыннан.
Аннан да бишле.
Әлем бүтәнсеннән дә бишле. Әйе. Ул бер нәрсә белми. Элегрәк район башлыгы Сергей Миронов машинаның ташландык булуы суд аша расланырга тиеш дип белдергән иде, белдергән иде. Киров һәм Мәскәү районнары буенча барлыгы 33 ташландык машина бар, 33. 14 автомобильнең хуҗасы табылган. Калганнарын вәссәлам. Теләсә кайда утилләштерә башлыйлар. Кирәк менә шундый менә гамәл безгә, Казаныбызга. Бездә проблемалар былай да җитәрлек бит. Ул мескен машиналарга гына килеп Терәлмәгән бит инде. Шулаймы? Мин беләм, Гүзәл, бездә проблемалар җитәрлек, ләкин бергә, менә бит безгә бит менә менә ничек тә булса анализ ясарга кирәк менә бу яңалыкка. Ә? Без калган яңалыкларны да Бик важный ук яңалык түгел дип әйтим. Бүген 29 ноябрьдә Татарстан әләме көне билгеләп үтелә. Нинди бәйрәм бит. ә? Нинди төсләр? Нинди төсләр бар соң безнең анда, әйме? Әйдә, әйтеп күрсәт, кызыл, Кызыл. Ак. Нәрс- Нәрсәне аңлата әйме кызыл? яшел,

Безнең яраткан рубрикабыз операторыбыздан ишеткән, атна буе ишеткән нәрсәләр булса э, күргән бер яңалыгы. Казаннан бер хатын-кыз Мәскәүдә үзенең баласын 100 меңгә сатасы булган. Нигә табалар соң ул балаларны, әгәр дә алар Әни кешегә кирәк булмагач, менә мин һич кенә дә аңлый алмыйм шуны. Нигә табалар алар? Әни кешегә мин сине үтерәм дип торган очракта да нормаль акылында булган ана үз баласын сатмый бит инде. Сатмый үзе.
Тынычлан. Сотмый, сотмый. Бу Сөйләмә үзеңә ә бүтә мондый ялганлык. Э, мин китимме гүзәл?
Китәм була, тукта саулашам. Саулашамсың, ярый.
Беләсең нәрсә, саубуллашасы килми. Рәхәт име? Тамашачылар белән. Рәхәт. Син бүген шундый теге не кызыклы фикерләр җиткердең. Акыллы.
Һәр һәр берсенә.
Менә әйтәм ич, не тыңларга мән рәхәт булып китте. Хәтта яңалыкларны сагына башладым.

Сау булыгыз, киләсе очрашуларга Йоу. кадәр.